Hello guys, uh, mulast video redu tainstalla Visual Studio Code uye tataura kuti toda kudzidza inonzi HTML. Saka muthis video ndo zvatakunyanya kufokasa on. Saka zvizhinji zvanei ndichiita you just need to follow then muchiteerera maexplanations andinenge ndichipa kuti munyatsonzwisisa but pausina kunzwisisa you are allowed to ask mucomment section so that tokwanisa kupindurana tichimubva tichienda mberi and saka chekutanga tanga tiri kuda kutanga kunyora our first html uye but tisati tatanga kuinyora pane zvinhu zviviri zvandoda kuti tinyanye kudzidza chekutanga chacho its a basic thing kuti tinyore a code a special code tichinyora html yedu pakombiyuta pedu tine maways atinofanira kusevha nawo html yedu and kuti titi iri ihtml file and kombiyuta tine maways atinoita kuti kombiyuta inzwisise mafile akasiyana siyana kuti inzwisise kuti iri file ihtml iyo ine manzwisiro ainoita for example ukaisa music file inotonzwisisa kuti iri file ndere music ndosaka ichizoburitsa music player ukaisa vhidhiyo inenge ichitonzwisisa kuti iri vhidhiyo ndosaka ichizogara yakakutadza kuti unovhura nevideo player yauinayo mukombiyuta mako saka kuti kompyuta yedu inzwisise kuti ihtml file ukauya panapa pakana yanga yakakubuditsira chaka untitled panapa ukauya ukati file like this wobva waya pakaisave panapa wobva waenda indoda kuseva zvinhu zvangu padesktop ndocreata a new folder padesktop rakanzi tutorials you can do the same sezvandiri kuita ukavhura uchauya panapa ukaona pane pakaisave as type panapa pakanzi plain text isusu hatisi kuda kuseva iri plain text mukaona iri kuti plain text because ine kadot txt ako kari kubuda apapo sitoda kudzima zvese zviri apa tobva tanyora kuti index is just a name randapa file rangu ndoda kuti mungoteedzera sezvazviri ndobva ndaisa full stop wadot uye anenge atovedot sezvatoita ww com apa is index dot tobva tanyora kuti html ndo zviri kuudza kombiyuta yedu kuti iri html file kana tadaro tobva tapresa save and kana tikaenda padesktop pedu isusu iko zvino tikauya padesktop pedu tikavhura ndofunga munokuona kuti iri kutobuditsa kakandiratidza kuti izvo iri kuvhura nebrowser because iri kutotaridza kuti ichrome mukaona kuno iri kutotaura patype panapa pakuti its an html document saka kuti computer yako izive kuti ihtml regedzai timboita example yezvimwe zvinhu kuti muone zvandiri kutaura kuti computer inonzwa nemaextensions ano mafile extensions ekuti toti html zvafana nemusic tikauya tikati new file iye pakati new tikati text document so tikanyora kuti song tisati taseva tikauya tikabvisa txt uyu tikamuti mp3 like this tikapresa enter mukauya panapa pa ukati yes like this mukaona yakutobudisa chekutadza kuti imusic player inoopena file saka panaida kungokutadza album mafile extensions kana riri software rinenge rakadoti exe kana riri video mangwani ngava mp4 zvichisiyana siyana saka since iri html tinobva tanoti html sangadzokei kufairo redu rataedita ndo the first thing chanaida kudzidzisai the second thing chandiri kuda kudzidzisai in this tutorial is the structure yehtml yedu e, ma, a basic thing zvinhu zvatichazonyatsosangana nazvo patinenge tichidzidza html yedu ndinoda kutadzai structure yatinonyora nayo content yedu ndichaburitsa this picture saka html e, ilanguage yatinonyora tichishandisa anonzi matags and matags chii matags sezvakaita mukaona p uyu arapapo and ane zvimaangle brackets izvi zviri kumberi kwake obva anyora kuti p this is a tag its a way of defining zvakafanana p uyu ari kudefina kuti content iripo ichi iparagraph tichazonyatsozodzidza matags rimwe nerimwe tag richena mberi this one ringoshandisa seexample kuti tinzwise konzi mdadula tinzwisisa saka mukaona uyu p itagi rakadai so kuno kumacheto kwedu tina p umwe watiinaye and but tisatanyora p mukati meengo bracket medu pane forward slash iripo and saka iri rese raka ichi chakadai so chipi chiri kunoku kuchitag ichi chipi chiri kunoku chitag tag zvakangofanana nepatine tichitaga anything chatinotaga mukatarisa patotaga tinotaga patiri kutangira kutaga maybe kuti tiri kuchikoro paya kumagrounds kuchitagwa maground ma, ma paitotagwa kuti 100 meters yedu iri kutangira pano iri kuperera pakati which means kuti ine end ine opening tag ine closing tag and then mukatarisa panapa pa ndo zvinongoripo kuti tine opening tag tine closing tag and izvi maangle brackets izvi ndoda kuti pese patine tichinyora tingozvinyora semuchangoona kuti ndozvazvinei zvakangoita saka tikaita opening tag yedu tikaita closing tag yedu tinobva taita content yedu content yatinei tichida kuisa muthat tag tinobva taisa pakati pematags and saka rese rakadai so iri rinenge richinzi an element and inenge ichinzi html element and tine maelements akawanda tichamaona nekufamba kwenguva patinenge tichidzidza saka iko zvino ndoda kuti ubate kuti tine inonzi opening tag yokuti kana uchinyora unovhura open bracket wobva wanyora tag rako pakati wobva waisa closing tag wobva waisa closing angle bracket then closing tag noita the same but usati wanyora tag name rako unobvoisa forward slash kutadza kuti its closing what its closing tag and regai tiende kufile redu riya yatinoita zvakanyorwa papandi e, eh, ndoda kuisa opening tag yedu tobva tanyora kuti p zvazviripo paipa zviri kubuda apo izvo zichingo siyanai nazvo ndoda kuti zvomutaipe because this is a special so editing software and pandangovhara iyo yatoziva kuti zvotofanirwa kuisa closing tag aka ane forward slash uyu and inenge yakumeka shuwa kuti usakangamwe but iwewo woga unofanirwa kutozviziva kuti poga pandinoisa opening tag ndikadai ndisati ndaisa content yangu ndinofanira kuisa chi closing tag yangu iyi iri kuzoita zvinhu zvedu kuti zviva automatic because its a special editing software for this iri kutoziva kuti faura tiri kuedita ihtml and html inoshanda sei zvichakubatsira futi kuti udzidze fast and saka akantadai so pana munoda kuti unyore zita rako wongoti my name is for me its pace like this and then wobva wauya kwakaifaiwo kunoko oti safe and ukadai so wanyora an html element yako sezvatachiona papicture paya tine opening tag redu iri tine closing tag redu iri then tobva taita chi content yedu iri pakati iyi handi kana tanyora file redu tadai so chatakuda kuita ndicho toda kuuya kufolder kwedu kuya kwakune kwatakanyora kuti index html kwadoitse folder riya ratasevha padesktop pa, pa, pa vanenge vasati vajaira kuti makombiyuta anoshanda sei unombouya pana padesktop pako ubva uenda wakaita tutorial ubva uende iri saka since rakataridza kuti uri kuvhura nebrowser you just double click it mukaona kunoku zvimatagi zvezve zvatanyora p vana p havachisipo yakundibuditsira text yangu mubrowser mangu makanzi my name is pese so this is your first web page yawagadzira yatobuda mubrowser izvi kuti zvibude hazvinei neinternet tichazozvidzidza kumberi kuti wai zvakadaro but iko zvino this is your first web page yatanyora kupi yatanyora kuno saka apa tadefina kuti text yedu yatiri kunyora its a paragraph ndo yataburitsa kupi yataburitsa kunoku and so this is enough for this video munext video tichange tichidzidza eh, eh, structure yebasic structure yehtml file redu chaiyo chaiyo tichienda mberi tozodzidza mamwe maelements atiri kufanira kunge tichidzidza thank you toonana munext video